छै कहू हम तऽ एहि मौगी से परेशान छी जहि दिन से विवाह भेल लाख कोशिश केलहुँ जे तहन सामा नहि लाबबै तैयो नहि मानलक फोन लगा देलक हँ पंडीजी यौ अरे बाप रे कतऽ चलि देलियै यौ अहाँ के नहीं देखे छी रास्ता पर जे छै से कम हाँ? से कम बूढ़ वृद्ध पंडित छी तऽ अगर मतलब अहाँ धक्का मारि देब की अरे जे गलती भऽ गेलै ओहि लए हम माफी चाहे छी आ कहलहुँ हमर कनिया हाँ हाँ रसगुल्ला वाली हँ, की की रसगुल्ला वाली की सामा खेलता ही देखे छी ने सामा लेलो हाँ अरे बाप रे बाप सामा हाँ हाँ सामा तऽ एकरा पूजबा पड़त तहन कहै छै जे आब पंडित जी सब सामो में पूजाबै छै ए तऽ आब तऽ शिव चर्चो वाली सब जे छै से एम, माइक लगा कऽ जे छै से बड़ा बाबा के पूजे छै आ अच्छा। सामा के साधारण बात अहाँ बुझ लेलियै हाँ, अनिरुद्ध हाँ। महाराज के सुप- पर पुत्र जे छलैया अरे तकर बाप रे पत्नी छै ई तब तहन हमर बाबूजी कहे छल कि अपना सबके पंडित बुड़बक झा बहुत विद्वान छथि तो तहन अहाँ बुड़बके झा छी ना हाँ हाँ बुड़बक झा अरे बाप रे बाप देख लियो पहले हमेशा हाँ, पोथी पत्रा सुख सागर रामायण हर चीज हम जे छै से रखने छी जकरा जखन जे जरूरत पड़ जेते तो वह बचा के काम अच्छा अच्छा तो कहलो चलू ना तब संगे संगे कनी हमरा कनिया सामा खेलतहिन तऽ आइ दिने में तहन पूजा देव आ तऽ दिन में नहीं एकटा बात पहिने बुझि लिअ दिन में तऽ पूजा देव आ हाँ। सामा खेलत राति में किया तऽ धियो पुता सबके साथ में बाल बच्चा के खेले छै तखन पूजा अच्छा। नहीं पूजा तऽ दिने में हैत तऽ जल्दी करब तऽ चलू आ नहीं तऽ हमरा रामायण बाँचे के छै तहन चलू ने जे देखना हेतै ने हम तुरते दऽ देब तऽ तहन चलू चलू चलू चलू चल बहुत अरे विलम्ब भऽ जल्दी जेतै चलू ने पंडित जी हमर कनिया इंतजार करैत हेतै जे सामा लऽ के एथिन नहीं नहीं तो चलू आंगन जा पड़तै हाँ हाँ चलू चलू आरी वाला। अरे बाप रे बाप यो तो अहाँ के घरो द्वार बड नीक लगैया ई तऽ छेबे करल छै अहाँ सब नहि तऽ- कृपा सँ दू चार लाख टका जरूर अहाँ खर्चा केने हेबै। पंडित जी कनि सा- स्थायी में बजू स्थायी में तहन एठमन चोर के बस्ती छथि अरे बाप रे बाप तब तो चार लाख के बात अहाँ बुझ देबै तऽ रात में तऽ तहन डाका मारि देत हमरा घर में अच्छा ठीक छै ठीक छै लेकिन प्लस्तर और अखन नहीं भेल ये अच्छा काम अच्छा, करब है हमरा टाइम नहीं है अच्छा ठीक छै अहाँ अतै रुकू आ हम तहन देखिए हमर रसगुल्ला जल्दी करू नहीं तऽ हम चलि जायब ये रसगुल्ला वाली रसगुल्ला वाली अरे तोरी के है लिया सामा आनि देलियै? सामा आ आब लाइव तऽ हमर मन खुश भऽ गेल अहाँ कहबे हम नहीं लाइव दे अरे बाप रे बाप हमरा दुनू प्राणी जका के रुकू, हम छैत सामा गाँव निकालै छी। ये रसगुल्ला वाली हाँ, बाजू तऽ। सामा ता भ गेल

अच्छा ठीक छै तऽ अच्छा, जल्दी चलू करू एकर बात के बुरा नहीं मानू तो अच्छा हम- ठीक छै पूजा करेबे करबा हाँ, करेबे करबै। हम बैस के लगबै हाँ लगाओ नहीं नहीं तहन जे सीधा इम्हर से दियो बैस की इम्हर से ना पंडित जी बैसू हाँ अहाँ अहाँ जे छै से इम्हर बैसब अहाँके कनिया जे अछि से अहाँके बमा साइड में नहीं नहीं नहीं दहिना साइड में हेबाक चाही अच्छा

आब अखन अगर हम जे छै से नहि ओहो अच्छा अहाँ इम्हर बैसू अच्छा हम इम्हर बैठलहुँ आ सामो कहलहुँ लाबऽ पड़तनि आ सामा फूल पत्ती सब लोटा तहन जे छै से लऽ अच्छा तऽ हैया हमर कनिया लाबियो देलक तऽ बैठू तऽ अक्षत कहाँ अछि हाँ। एहिमे बेलपत्र हाँ। भऽ गेल अक्षत दै छी सब व्यवस्था कर दै छी रसगुल्ला वाली पंडित जी जे गो चीज कहैया एको गो काम नहि होबाक चाही ठीक छै ठीक छै अरे बाप रे बाप ततेक धूप लग रहा है मन तो है कि कम से कम कोई छतो पकड़े वाला जे छै से अच्छा लाउ ने तो हम पकड़ ले छी तहन बाप रे बाह हँ। गर्मी से तऽ मन खराब भऽ गेल नहि नहि रह दियौ ठंडी के समय छै नहि छै एकरा जरूरी लिअ उसना चाउर आइ चुपू ना कथी लए अच्छा। मारै छै कुछ? नहि बात बात तऽ इहो छै कि अगर आखिर उसनो चौर पर नहि करा लै छी तऽ हमरा तऽ कम भऽ जायत ताहि दुआरे मारि कऽ चलि देबै दोसरो अरवा चौरबल लेट लागि जेतै हँ हँ ठीके छै चलते उसनो चलते नहि अच्छा, कोनो तैयो बात छै रसगुल्ला वाली भऽ गेलै कहै छै हाँ, उसनो हाँ, चौक पर भऽ जेतै हाँ, पंडित लब, जी। निकालू निकालू निकालू अरे बाप रे बाप पूर्ण व्यवस्था तुरंत यत- एहिमे एहिमे अच्छा ठीक ठीक ठीक ओ जल छै ठीक छै अक्षत भेल हँ आ ए धिया पुता के कोनो कहियो ने जल तरी ले पंडित जी भेल ना आब हँ तहन राखू लिअ अच्छा ई पहिने कहू अहाँके विवाह भेल अछि कि कुमारे छी माने विवाह हाँ विवाह नहीं भेलखिन तऽ कनिया कतऽ से आयल अरे देखै छियै? बाप रे कुछो बाप बुझै छै पंडीजी अरे अच्छा, ककरा नहि होइ ई छै बात- उमर पर होइ छै उमर तनी बेसी भऽ गेल ई तहन बात छै पंडितजी कि के- कोनो जग मे अनुष्ठान मे पति पत्नी के दुनू के साथ में जग पूजा पाठ होइ छै तें द्वारे हम पूछलहुँ हम कोनो अतेक नहि बेवकूफ छी हमरे नाम बुड़बक झा अछि एकदम एक पर एक पूजा हम करा रहल छी अच्छा ठीक छै तहन अहाँ कुश लिअ हाथ में कुश हाँ कुश लिअ हमरो पिन्ह पड़तै अरे बाप रे बाप खेलथिन हमर कनिया पिन्हबै हम तऽ पूजा अहाँ करेबै ने यौ हम आ राति में ने सामा कनिया खेलत अच्छा हँ, आब हँ, बुझलहुँ हँ, जल्दी तहन करू। पंडित जी हम ओते पढ़ल लिखल में से नहीं न छी घीच तीर के तीन चार क्लास तक घीचलहुँ अच्छा जल लिया हाँ कम कम में जल लिया ने अतेक जल अहाँ जे लऽ लेब एके बेर में तब भऽ जेतै का तब तऽ दू चारि बेर में सधि जेतै कम हाँ लेबै। हाँ पढ़ू पढ़ू ओम ओम भूर्भुआ भूर्भुआ स्वाहा स्वाहा जाल जाल छिटाई नमः छिटाई नमः हाँ यानी आप पवित्र भ गेलहुँ अच्छा फूल लिया तहन दोसर पंडित जी पहले देह पर छिटवाबैया तो हमहूँ तो सएह कहलहुँ अहाँ उम्हर छीट देलियै तो हमरे दोष अहाँ अपना अच्छा फेरसँ लिअ

हाँ राखू ने तहन राखू ने नीचा में हाँ। नहीं नहीं यहाँ पर राखू ने हाँ आब जे छै से सामा के लिअ आ अछतो लऽ लिअ आ तनी जलो लिअ इदम वेदम पुष्पम पुष्पम नैवेद्य नैवेद्य तुलसी पत्रम तुलसी पत्रम अक्षत अक्षत चंदन चंदन हाँ तहन सामा पर दियो तहन सामा पर दियो हाँ हाँ हाँ हम जे कहब से नहीं ने कहियो कि हाँ दी ई कोनो मंत्र नहीं छले या गलती भ गेलै अच्छा आब चलू ठीक छै आब अहाँ के जे छै से संपूर्ण पूजा एके बेर में समाप्त करू जल जलो समाप्त कर ल ली आ चलू काम खत्म करू पहिना हाँ पढ़ू आगे पढ़ू आ एकटा चीज तऽ भूलि गेल छलियै या अंडी पात

राखू ने तार राखू ने तहन अरे राखू ने मर दे अच्छा राख देलू लियो हाँ, आब भेल आ- आब- आब भऽ गेलै हाँ, आब दक्षिणा के बात करू दक्षिणा कते कल रसगुल्ला वाली हाँ। अहाँ एहिठाम पैसा यऽ अहाँ रखने छी हाँ रखने छियै अहाँ तऽ कहै छलियै जे पैसा नहि मांगे छै पंडीजी अखन केना तऽ भेल किछु तऽ दिअ पड़त ने अच्छा ठीक छै हम लेने आबै छी लिखू ताबे अपना सब जे छै से हँ एगारह टका पढ़ाउ नहि नहीं एगारह टका तो क्या टका एगारह टका में आइ काल्हि पूजा होइ छै तो क्या टका में होइ छै कम से कम एक हजार टका लगत हम कहलहुँ एगारह टका देब हम कहै छी एक हजार से कम नहीं लेब हम कहै छी एगारह टका से बेसी दे देब हम कहै छी हम एक हजार टका से कम नहीं लेब अहाँके की बुझा पड़ैया अहाँके की बुझा पड़ैया हमहूँ एगारह टका से ज्यादा नहीं देब हम कहे छी नहीं कम लेब हम कहे छी नहीं देब एगारह से ज्यादा या हम कम नहीं लेब हम नहीं देब एगारह से ज्यादा तो नहीं देवे नहीं देवे हम कम नहीं लेब हम नहीं देब एगारह ही टका दिए

आब हम देख लेलहुँ हमरा पूजा करेलहुँ अहाँ हमरा की नहि कर देलहुँ बाप रे बाप बाप रे जान बचता लाख उपाय